Aktar ma jikber iktar qed nirrealizza kemm it-tfal huma fażijiet. U mela. Li dawn il-fażijiet m'għandniex inwaqqfuhomlhom. Għax jiena nemmen illi dawn l-affarijiet li qed intuhom aħna jibnilhom il-karattru. Jagħti l-opinjoni tiegħu u ġieli nsaqsih jien, lillu trid intella' għoddi jew le, jekk jgħidli le ma ntellagħhiex u ġieli jgħidli hu, ħud l-istory ma ħa ndaħquhom pereżempju. Jien ir-raġel tiegħi jsajjar u jagħmel il-platti m'għandniex problema, imma ma jaħsilx l-art. Per eżempju, għaliex jiena t-tifel għandi ndarrih li għax hu raġel ma jaħsilx l-art? Ma jaħsilx l-art, eżatt, eżatt. Ġifieri r-raġel m'hemmx raġel u mara. Ara kemm hi żgħira, żgħir iż-żmien li t-tfal ikunu tfal. Ġifieri ingawduhom kemm nistgħu.
Nixtieq nirringrazzja l-isponsors ta' dan il-podcast, il-Sweet Carnations Holistic Wellness Centre għall-kura ta' wiċċi u tad-dwiefer u lil Quick Fix tal-apparat li offrewna għal dan il-podcast. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandna mistiedna speċjali. Fuq dan is-sufà mhux se nkun waħdi iżda ħa jkollna lil Danita minn One Chicken De Yorki. Għal min hu ġdid u qed jarana l-ewwel darba, Kelmiet ma' Bambinelli huwa podcast li nitkellmu fuq diversi suġġetti li jirrelataw ma' tqala, ħlas, fertilità u kif ukoll it-trobbija tat-tfal. Kif għedtilkom iżjed kmieni fl-episodji ta' qabel, din is-sena se jkollna ħafna wkoll esperjenzi personali fejn se nitkellmu ma' diversi ommijiet biex nitgħallmu mill-esperjenzi personali tagħhom tat-trobbija tat-tfal tagħhom. Nilqgħek magħna fuq Kelmiet ma' Bambinelli Danita. Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tiegħi. Ninsab onorata li qiegħda miegħi hawnhekk. Mela, bil-mod. Illum ħa nitkellmu naqra fuq il-parenting journey tiegħek. Inti bdejt il-paġna tiegħek meta kont għadek m'intix omm? Le, jien bdejt eżatt meta wara li żżewwiġt. All right, okay.
U bdiet il-page mhux dak iż-żmien stories qas biss kienu jeżistu. Mela. Ġifieri jiena bdejta fuq Facebook u kont nikteb. All right, kont tagħmel Kelli blog blogs. U kont noqgħod nikteb xorta kien humorous u hekk, imma kont noqgħod nikteb. Hekk Mbagħad ġew bdiet.
l-istories, bdiet iżomm Mbagħad ġew l-istories, kumpanija. bdejn- bdejna nagħmlu l-istories, u mbagħad eh, mbagħad pregnant. U ovvjament, kont waħda minn naħseb l-ewwel li samt il-ġerni. Eżatt, eżatt, eżatt. Kif tħossa differenza ta' qabel għal wara li kellek il-leni? Ħassejt differenza? Bħala jien?
Mhm.
U anka bħala xogħolok fuq is-social media. Differenti għax jien li nimmissja naħseb li xtaqt kieku stajt nagħmel li kont full-time influencer bla tifel. All right.
Dik qatt ma kelli.
All right, okay.
Kieku kien ikolli ħafna iktar ħin, tagħmel iktar content bit-tfal taf xi ġifieri. Eżatt, eżatt, eżatt.
Plus li jiena nħobb ma nħobbx li nagħmel xogħol waqt li t-tifel qed hemm, xi deqgħod inkellem il-mobile u jara ninkellem il-mobile taf kif isni mhm. idejjaqni. Ġifieri eħe, differenti ħafna hu. Jiena meta ma kellix it-tifel kont nagħmel dax xogħol part-time wara l-ħanut. Allura kont nistra il-ħin. Mhm. Umbat medda ġit tifel bdejtu full time ġil covid U zgur, għax umbat ġil covid għal salons.
U kif id-deċidejt, kienet deċiżjoni li dom biex ħatta li ħataqsam il-ġerni tijak ta' tqala, ta' tifel. Għasqat maħsibta ta' Ġietek naturali, istra. Għax, Jien, jiena qisni issa forsi hawn min jara li qed ngħid xi ħaġa li forsi too much jew li, imma jiena inħoss li hemm ħafna li jqisuni bħala ħabiba tagħhom. Avolja jiena ma nkunx nafhom, anke meta narahom barra qatt ma ltqajt magħhom.
Jien naqbad inparla magħhom isni tant drajt li isni nkun ili nafek bħalma ġara llum ilna npaċċu qabel ma bdejna xi siegħa u nofs naf tilqas naf x'ħelu qed tara l-ħdaġ. Eżatt, eżatt.
Allura qisni jiena nħoss li Hemm nies li forsi mhumiex daqshekk lucky li għandhom il-ħbieb li forsi jistgħu jkunu onesti magħhom kif nipprova nkun jien fuq is-social media. Allura xtaqt naqsam l-ups and downs li ftit depression li taqbdek wara wara li jkollok it-tfal li ħadd ma jgħidlek biha, li kulħadd jgħidlek is-sabiħ, is-saħħa l-isbaħ ħaġa ta' ħajtek, ma dawk it-tliet xhur, almenu jien l-ewwel tliet xhur mhux ma kinux sbieħ, imma kien hemm momenti li ma kinux sbieħ laqqas, fimt? Ġifieri eħe eh, xtaqt li nkun dik il-persuna li ngħid il-verità kollha. Ġifieri anka bħala għax ovvjament meta jkun hemm tarbija tkun tiegħek u tal-raġel u tal-partner, kellek is-support full ukoll minn naħa ta' hemm. Mela jiena dru ma jħobbx ma Għax naf li ma jħobbx. Għax ngħidu ma kienx kien ħafnar eh, ma kienx iħobb xejn. Imma mbagħad meta beda jara li da qed jiġi xogħol, li n-nies ikellmuna barra, li taf kif jisek tibda tidħol fiha. Eżatt. Miskin bla ma jrid.
Mbagħad niftakar meta kellna meta kellna l-baby, sorry, konna dna l-isptar u għetlu xħan għamlu dretlu ħantella u għek tipo l-istrat tal-baby u għek. Għalli, mela, mux ovvija tipo, għetlu mela rejt, aħna ma tanċanna, isna ma tanċ naħsbu fil-ħazin, Hawn min jaħseb ħafna u min jaħseb li jistgħu jisirqulek ir-ritratti ta' tfal li forsi ħażin ukoll ta' kif nagħmel. Hawn min jaħseb li hawn min jisħtek. Jiena dawn l-affarijiet vera ma naħsibhomx u forsi gravi ma naħsibhomx. Imma jiena nemmen li jekk għandu jisħtek xi ħadd m'hemmx għalfejn titfa' ritratti. Bla dubju, bla dubju. Għandu jien ma naħsibx fil-ħażin. U raġel tej ma naħsibx laqqas, allura isni kelli il-support tiegħu. Għax illum il-ġurnata fil-verità din ta' tfal fuq social media jisu jkun hawn min għall-ewwel li proteġihom. Infatti l-ewwel tliet xhur ma tara xejn jew xi ritrattajt. U mbagħad, u għalli għaddu xi sitt xhur tibda tara wiċċhom. Imma x'inbidel?
Ma sax, fil-sensi ma nifimiex, aħna jista' jkun għax jista' jkun, imma aħna niftakar ukoll meta Ir-raġel nasib kien ta' fastori meta meta kellna l-kbir u niftakar ommi l-istess qalt li Madonna dak it-tifel tfajtu mill-ewwel fuq. Ommi bħali u l-kunjota wkoll isna Jiena l-istess u konna u l-lum il-ġurnata Forsi għalhekk għandu ukoll, kamera, su għax kulħadd jista' jħu ħadd- ritrattat tifel anyway. Forsi ma jkollokx li il-background li jgħidulek ħa titfa' u x'ħa tagħmel għax kieku forsi jkollok dak il-background. Mhm, li jkollok. Forsi taħseb iktar ukoll. Eżatt, eżatt. U fehem illum il-ġurnata tista' tkun x'imkien, ma tellax ritratt Mhux xi ħadd hekk, joħodlok mhux ritratt hekk, tat-tifel eżatt, u jużah għal xi xi jrid għax m'intix ħadd tkun Eżatt. illum kulħadd bil-mobile, Eżatt, jiġifieri ritratt Eżatt, f'lik- 100 f'lik of a pixels, second, vera, jiġifieri. Eh, it-tifel, ek, naraw fuq l-stories, vera, sar jisu parti importanti mill-paġna tijak. U dera jkun fl-stories l-għura saret parti mill-rutina taħajtu, jow xorta s-saqsiħ, kun xirrit juhu sen. Għanajdlek,
ma nistax nikdeb jekk ngħidlek li ek trabba. Mhux hekk hekk trabba eżatt. Ma kellux option li kultant inħossni li forsi għamilt ħażin imma you can never get it right vera. Mo mhux eh, xorta.
Jiena ħassejt li dala kien xogħol isu it's obvious li ħajkun parti minna, però llum li qed jikber dejjem insaqsih jien. Jekk ħan iħdu story, ovvjament illum sar jifhem u jaf li qed nħodlu video u ġili li le ma ta' tħodli xek. Ngħidlu all right mhux ħa noħodlu kik. U ma noħodlux. Ġieli jien naf ikun bil-penti u jgħidli le ma qed bil-penti ngħidlu iwa kont ħa ninsa pereżempju. Ġifieri eħe sar jagħti l-opinjoni tiegħu u ġieli nsaqsih jien illu trid intella' għodi jew le jgħidli le ma ntellaħħiex u ġieli jgħidli hu ħud l-istori ma ħa ndaħquhom pereżempju. Ġieli, u vera jnissilna f'bissima. Ġifieri jiena qiesni sirt issa nar nagħżel x'nitfa' Jekk ġralu xi ħaġa l-iskola, sirt inħossni responsabbli li m'għandix ngħidha biex lilu ma nespostax taf kif isek ġibu espost tal ħafna affarijiet li forsi għal ikunu personali. Eżatt. Jien jien u u fimt m'għandix l-istess. Eżatt. U nħoss li għadu żgħir biex jieħu deċiżjonijiet bħal daw li mhm. taf kif jisek tista' tesponihom lu. Eżatt.
Illa li xu, per eżempju, jekk xaħat ħajaraħ barra, ġaħ jkun nafx għamel mal-ġurnata. Eżatt. U kif kif kif uħossa di t-tifel li per eżempju, eh, rajtek illum per eżempju mortem. Ara, mal-barranin ma nħoss li kien daqsek ta' fetwaħ, mhm. ħlief li ma kienx ikun rizikellimhom, issa qegħdin nimbidlu. Mhm. U kont wasalt f'konklużjoni li ngħidlu jekk m'għandekx xogħol titkellmhom, tkellimhomx. U issa, għax jiena t-tifel tiegħi jaħdem ħafna b'reverse psychology, ma nafx jekk taħdmux biha. Bħat-tfal tiegħi.
Issa sirt ngħidlu, Len, jekk m'għandekx xogħol titkellmhom, tkellimhomx. Għax ġieli anke jien ma jkollix xogħol nkellimhom, u jgħidli, Vera, ma, ma jkollokx xogħol titkellimhom int? Jgħid, ngħidlu, le, hu, ngħidlu imma x'tagħmel, mhux, jgħid li ntkellimhomx kif nagħmel jien, ngħidlu imma taħseb li sew, daw ikunu jaħasra jifirħu li rawni u jiena ma nkellimhomx u jisni nġibu f'siktu milli noqgħod ngħidlu titkellimhom bil-fors, taf kif? X'kont ħanejt imma? Għax intlift.
Mela konna qed ngħidu jekk taf isu taffet waħx it-tifel Li n-nies ikunu jafu fuq li forsi jekk iltaqa' miegħu. Kont ħanajdlek, l-ommi u l-kunjata u l-tal-familja kont ngħidilhom ma, jekk rajtu x'għamel fl-istorji stoqgħodu x'tgħidulu ħallih jgħidilkom hu. X'kont inħossu li jiġi tiġi ommi d-dar u jgħidilha pereżempju ma ħanurik il-kraft x'għamilt nanna u dik tgħidlu hija rajtek x'għamilt kemm għamiltha sabiħa u qisu t-tifel kont inħossu jien li m'għandu x'juri jew m'għandu x'jgħid għax diġà rawh. So qisni kont navża lill-ommi u hekk li isma' Toqgħodux tgħidulu li rajtuh diġà ħallih ħa jgħidilkom. U drajek li pereżempju tmorru x'imkien u kulħadd jaf xi kulħadd, I mean ikun hemm nies li jaf xi anything else issa. Istra, żgur. Ġi li mortu x'imkien u ma kien hemm ħattek jaf. Mela, le. All right, okay.
Meta ssifru żgur, eżatt. U jħossa differenza, eżempju, meta mortu l-Vjetnam. Ħassa differenza li pereżempju daħal x'imkien u ma kien hemm ħadd jafu. Taf li qas jagħti każ imma t-tifel Jien naħseb hu laqqas jaf eżatt għax jien ġiet nipprova nispjegalu x'naħdem, ġieli jgħidli tieħu ritratti. Ħanini.
Isu ngħidlu li pereżempju da xogħli u qed nirriklamaw oġġett biex in-nies ikunu jafu bih, ġifieri jaf. Ma naħseb laqqas hu daqshekk kewer tal-ħaġa. Laqgħa ma nafx jekk nistax nispjega u anke inqas nista' nifhem fil-verità kif jaħseb hu. Imma le, lanqas qatt ma qal għax ma jafunix Alla ħares joqgħod jgħidli ma hu jaf ħadd jafni.
Le, tengod qatt ma mela li pereżempju jgħid kif ma jafunix jew hekk le.
Issa, għax semmejt li per taħdem biex tirriklama l-affarijiet, kif jirnexxielek iżżomm bilanċ? Għax ovvjament, min jaf kemm ikun min joffrilek ġugarelli għat-tifel. Madnix naċċetta.
Iżżomm bilanċ ġifieri li. Faqaq tojs tat-tifel darba ġra li ħanejdlek x'ġara u qed minn lum daqshekk aċċettajt riklamar bit-toys. Jekk nagħmilhom Nejdi la t-tix toj, it-tini xtoj, sun reklama lek il-websajt u nuru l-ħanut jew whatever. All right. Darba kien novembru ta' xi sentejlu u kien hemm dal-ħanutu tagħna tagħna dollhouse. All right. Id-dollhouse ta' ilna f'novembru. Li da ġej il-miliet u diġa għala dollhouse. U diġa jien dejt inħossni li qisni qed inrabbih ħażin, onestament. U ħriġna mid-dar da, armajnielu whatever jifraħ bija l-abbija u ħriġna mid-dar. U mort xogħol il-Ħamrun u faċċata ta' fejn kont qed naħdem jien kien hemm toy shop u ried jidħol. U għedtlu int bissejret għedtlu ara mi m'hu ħa nixxilek xejn għedtlu għadek kif qlaj għadna kif xtrajnilek għedtlu dik id-doll house biex jiena ma noqgħodx nurih li di tawhielu taf kif. Eżatt. U qalli qalli dik mhux trajtieli. Qalli dik tawilna għax-xogħol tiegħek. U għedt mela da t-tifel mhux ħa naċċett iktar għax mhuwiex japprezza l-ħaġa, taf kif? U minn dakinhar ma bqajtx naċċetthom. Ġifieri biex naċċettah jien naf ngħidlek ħa nixtriha u ntilu għall-Milied u jekk dak tidher fil-Milied mhux qabel jew inkella nurruha fuq il-website għax it-tifel kien qed jiġi Ikun qed jiġi spoiled kollu kollox Eżatt, inti allura. qabel il-milied jista' jkun taqla do il-ħawt bla sens, imbagħad ġej il-milied u qas jafu x'ħantuk in-nanniet u hekk ma tagħmilx sens. Eżatt. Infatti tista' sejjax milux naf li em, x- ir-raġel xtara xi tuju.
Għax imbagħad għand ir-raġel, eh, għar mill-kumpaniji li jridu jaħdmu miegħi. Jien ir-raġel tiegħi jħobb ħafna t-toys daqs it-tifel jew għar minnu. U da, insomma, sab din il- din it-train trek daqsix fuq ma nafx nistax ngħidha Malta eh, Park. Eh, u kienet 50 euro, vera werti ta' ġdid iswa fuq 200 euro dattoj. U jenetlu dak żommu għal mili. Għal żgur, eżatt.
Issa 50 euro t-tifel ma jafx kemmi. Għaliex mhux xoj li ried li ra fuq l-internet. Eżatt.
Imma tajru. Mort id-daru sibtu hemm. Infatti minn meta ġrat sissa ġa mhux jilabbiha. Għax mbagħad jisom ma japprezzawx, vera nammirak li xorta żomm il-bilanċ li għal-kem, ovvjament, jien xilek iżomm il-bilanċ bej li ituħ biex turiħ bħala reklam. U versus li ovvjament, per eżempju, jittilu fil-miliet jew eh, fil-birding. Prova. Li jister, per eżempju. Mux dejjem jirnexxilek fis-sens li ikun hemm meħew kumpaniji li bil-forsi jridu jtuħ xi ħaġa mhm. biex juru għawek. Imma nipprova nagħżel jien naf pereżempju issa ġej il-Milied ħa naħdem ma' xi ħadd li kellu toj li jien kelli diġà. Mhm. Allura ngħidlu ħa nuri dak li għandi diġà. Mhm. U m'għandniex għalfejn nuru toj ieħor li minn da għandek. Taf kif? Iprova u. Għax apparti timtela bit-tojs, jiena ġili nqajjena, per eżempju nibda ngħid, imma da daqs kemm ħelu. Ara, l-verità, jien it-tojs ma jdejqunix għax jiena nemmen li tfal jitgħallmu ħafna bit-tojs, għax jiena daqs kemm jitgħallem jimmaġina u jibni u mhm. hemm ħafna affarijiet li jista' jitgħallem mit-toys, ġifieri jiena t-toys għalihom mhumiex ħżiena sewwa. Imma ovvjament irid ikun hemm bilanċ li daj ġej il-miliet irid jifraħ b'xi ħaġa naqra taf kif. Iżgur għax imbagħad tkun diffiċli biex kif biex ħajifirħu. Eżatt. U ħaġa oħra li vera toġobni fik hija li t-tifel one ta' toy rotation. U it-tifel tħallih jilab biex jixtiqum.
It-tfal memx illum il-ġurnata di tal-isterjotipi li najdu raġel u mara vera bla sens. Dil-ġimgħa ma nafx jekk rajtix kont għaw ħadd it-tifel miegħi għan tal-ħaxix u t-tifel mhm. tajtu l-bixkilla tal-ħaxix mhm, u beda jitfa' l-ħaxixu. U kien hemm xi ħadd batli message bi żball u rid jibgħatu lill-ħabiba tiegħu, ridet tibgħatu l-ħabiba tagħha u qaltilha anka għan tal-ħaxix tieħdu xi ħaġa hekk kien. Kollox tan-nisa tagħmillu. Issa inti r-raġel tiegħek imur jixtri għax għall-aħħar ifettilha li r-raġel tiegħi jmur jagħmel il-waxing tajni. Għax ara kemm kienet tajjar Illum il-ġurnata, ir-raġel madux f'dak iż-żmien li ma jagħmel xejn id-dar, jew li ma jħux sib baby, inti jekk tara tifel illum mixi bil-pupa. Titkun jien għalija titkun vera bla sens u bla sugu li tajt dik tal-girls għax illum anka raġel naraw għaddej bil-puxċer. Mhux hekk, mhux hekk eżatt. M'għadix anka pinku blu Jiena nemmen illi m'għadhiex ma għadx għandha għad ikun hemm ħwienet li għandhom section tal-boys u section tal-girls. Jien għalija trid tkun aħna morna Singapur u x-shops tagħhom hekk huma. Istra. Vera kienet xi ħaġa sabiħa. Anka tal-ħwejjeġ ta' tal-kbar. Mhm. Ġifieri tħallna l-Adidas eżempju ma tarax section tal-girls. Fatt era ġiet jgħid ġi għoqda x'ma mbagħad mhux ma kienx jaf fejn ħajqbad jar. Ma kienet ċaġa. Imma xi ħaġa sabiħa fil-verità għax pereżempju jiena darba minnhom it-tifel tiegħi ehm, naħseb il-milit l-għadda. Issa ma nafx hekk għax jara li nħobb ir-roża, jiena nħobb ir-roża ħafna. U żewġ boys għandi, allura ma tantx għandi fejn nisvoga dar-roża. U jew għax jara lili inħobb ir-roża u tant jisu b'imħabba li jgħid li jħobb ir-roża, jħobb ħafna l-aħmar ukoll. Imma kont ħa nixxilu rota u qed naraw l-istampi u li moġ bidu ta' minni. Bajda u roża kollha glitters. U fatti bdejt ngħidlu, orrajt, żomma ġo moħħok, issa fuq issa nixxu għandha tikberna oħra. Għax tkun problema Mhux se noħorġu b'derrota. Imma ħa ngħidlek, ħa ngħidlek x'in il-problema, il-problema hija aħna. Mm. Għax jiena ġrali eżatt bħalek bil-basket tal-iskola kif kien ħajibda l-kinder one. Mhm. Rid basket ta' mermaid kollu glitters. Mhm. Jiena li taċċajt, ġifieri nammetti li ħażin, mhm. metlux le, Immetlu ejja nsibu basket illi ma jkunx daqshekk fih glitters. U nipprova ngħidlu għax ma ngħidlux li dak tal-girls, imma nipprova ngħidlu biex ma jdejjaqniex u sibna basket iswed li kellu xorta l-princesses, kellu Toy Story, kellu il-characters kollha ta' Disney u kien iswed. Imma sħabi li għandhom girls iħobbu l-blu u l-affarijiet tal-boys, xtrawlha, xtrawlha basket blu li nammirhom ta' Paw Patrol kollu tal-boys, imma girl ma tidhirx kerha daqs il-boy u inti taħraqni. Vera ma tidhirx kerha daqs il-boy. Għax jekk tara tifla b'rota ta' Spiderman. Għaftejċi. Vera, vera, vera. Imma ktar abboj brota kollha glitter jew roża, in-nies iparlaw. Vera. U jindi vera t-tini ġewwa. Għax fil-verità għaliex jien m'għandix inħalli t-tifel iħobb li jrid. Mhm. Jien meta kien żgħir naħseb kellu xi tot tifel jilbes ta' tifla fil-karnival u libbistu. Mort mhm. Popaj Village bih. Mhm. U tittara l-kummenti tan-nies, eh? Kien hemm mejda ma ridux it-tifel imur ħdej it-tifel tagħhom. L-aħwa. Issa da, aħna konna nilbsu jien ħija kien jilbes ta' tifla kull sena kważi. Le mhux hekk jew irġiel jilbsu ta' nisa. Billi rid jilbes ta' tifla. Mhux hekk. Taf kif? Da kif qed tinti it-tifel imrobbi ma' miegħi l-iktar li jiena eżempju l-makeup, kemm il-darba jaqbad jagħmel il-makeup. Anka tiegħi. Il-pupi inħallih għaliex għandi ngħidlu li ma tistax. Sta xi sir make-up artist. Mhux hekk, ġili prova jagħmel fuq u tiegħi pereżempju. U dan ngħid ħanibda ndaħħal l-istereotyping eh, minn diġà. Daw l-affarijiet ma bla sens li għax irid imur jisfen gej, għax irid ikanta gej. Mawx kantanti rġil, mawx zeffina rġil. Mela, mela, mela. Bla sens u m'għandniex aħna stess nkunu diġà qegħdin nittimbraħ b'mod ħażin. Eżatt, għax jiena nħoss li ma jfissirx li għax pereżempju Bħalissa jrid jara l-princesses li ġieli jagħmilha tiegħi, pereżempju bħalissa fissa fuq Frozen. Ikunu raw xaġa ġol film. Il-problema hija l-merchandise naħseb li għaliex ta' Frozen tant hawn merchandise tal-girls. Li kważi pereżempju bħalissa kieku nkun nixtieq nixlu xaġa tal-miliet li relatata ma' Frozen. Imma kważi ma ssib xejn. Imma jenu mbagħad nixtieq. Li huwa adatta tal-boys. Għala carriage ta' Cinderella bil-żiemel bil-carriage ta' Cinderella tgħidx kemm jilgħab bih. So what? Mhux hekk vera li. Jiena pereżempju nixtieq li l-raġel tiegħi joqgħod jara romantic comedies miegħi ma ma jarahomx. Allura kemm hu tajjeb li nrabbi t-tifel? Mhm. Insa li gej li gej u mhux gej. Le le li li jara kollox, li jittollara kollox. Jara film mal-mara mhux dejjem ġlied sparar u gwerra. Eżatt. Ommi di xi ħaġa di xi ħaġa li ddejjaqna ħafna. Bla sensu kollha ħana trabbejna għaliex jiena r-raġel Jien ir-raġel tiegħi jsajjar u jagħmel il-platti m'għandix problema, imma ma jaħsilx l-art, per eżempju. Għaliex jiena t-tifel għandi ndarrih li għax hu raġel ma jaħsilx l-art? Ma jaħsilx l-art, eżatt, eżatt. Ġifieri r-raġel, m'hemmx raġel u mara, jien jekk jitlaq, jekk irrid intaqqab frame, id-dar ġieli taqqabtu, allura jien ħażin, jien gay? Mhux, eħe, dik hi, dik Karozza ma nsuqux aħna. Mela. Allura girl ma tistax issuq karozza. U kemm rajt girls tu għam dawk il-karozzi l-kbar. Imma l-ħares ta' tixi boj eh. prem, per eżempju, jina tija jġennu xin jaraw prem, meta noħodhom. Sejnu mbattej prem zle. Meta noħodhom xi daw il-mini villages u hekk u jkun hemm xi prem, jiġġen aħna għandhom xi dar. Sal-Ħadd li għadda konna il-Mila's Messy Farm, pereżempju, u kien hemm karozza roża minn dawn li tirkeb ir-rajdon. Taf kemm kien hemm karozzi vojta? Ġożi krid jitla'. Minti ġieli inzertajt parents għax jiena ġieli kont ġo daw il-postijiet li qed tgħid inti, u jekk it-tifel tagħhom jitla' fuq waħda roża jgħidulu le, dik tal-girls inżel minn hemm. Għax roża. Ġieli inzertajt, jien ma noqgħod ngħidilhom xejn. Lanqas jien.
Il għaliex.
Ma tatix każ. Wan ma nafx it-tifel, it-tifel eh, kif kif se jikber. Jekk jiena li t-tifel qed mhm. inrabbih gej u mhux gej, mhm. jekk it-tifel qed inrabbih li it's okay li inti tkun inti, mhm. jekk ikun gej, it-tifel tiegħi ħajkun komdu li jiena naċċetta u kif inhu. Sewwajna laqwa li t-tifel ikun kontent, ma jinteressanix. U jekk mhuwiex gej, ħajaċċetta lil sħabu jekk ikunu gej. Mhux hekk? Għax jiena darrejtu jaċċetta l kulħadd kif inhu. Ġifieri żgur li maħniex nagħmlu ħażin. Vjewva li inti qed rabbi ħgejja tħallih jilab bil-pupi gidba faħxija lija għax inti titwielet hekk. Mux ħaġġin naħseb ukoll. Daqs kemm naf girls li kienu jilabu bil-karozzi kienu konna ngħidulhom tomboys u l-lum il-ġurnata għandhom familja bit-tfal, ġifieri. Jiena hekk kont, jiena kont trabbejt Sa grade six jien tlieta girls konna u twenty seven boys fil-klassi. L-aħwa, l-aħwa. Għax dik ħa tagħmel effett ukoll. Jekk pereżempju jkollhom il-kuġini kollha bniet u jkun tifel waħdu. Eh, dan xi ħajmur mal-kuġini pereżempju. Imma insomma jiena mbagħad pereżempju Leni il-kuġin l-unika kuġin l għandu tifel. Mhm. Miegħu jilab salvaġġ jilab goff. Jekk qegħdin ma' sħabna li jħobbu pereżempju ma' Pixie, Josha jilgħab jilbes tal-princesses għax dik tħobb ħafna l-costumes, nħalluh. Daqshekk.
B'daqshekk. Anzi, hija xi ħaġa sabiħa naħseb illi jaddatta ma' kull min ikun. Eżatt, eżatt. Għax qed jien fl-opinjoni tiegħi darriħ. Iktar ma jikber iktar qed nirrealizza kemm it-tfal huma fażijiet. Li dawn il-fażijiet m'għandniex inwaqqfuhomlhom. Għax jiena nemmen illi dawn l-affarijiet li qed intuhom aħna jibnilhom il-karattru. Jekk jiena l-fażi li kien jilgħab bil-pupi li issa qegħdin ġol-gwardarobba għalaqhom hemm, forsi jerġa' jilgħab bihom 'il quddiem, kieku jien dak il-fażi ma ħallejtulux, jiena daħħaltlu ġo moħħu illi jekk tilgħab b'affarijiet tal-girls ħażin. U ma tistax. Mentri jiena jekk ħallejtu għadda minn dik il-fażi, hu jekk ħa jkun hemm ħbieb tiegħu jew hu stess li qed iħoss li jogħġbuh il-boys jew li jiena jaf li jiena mhux ħa ngħid le. Għax meta kien żgħir qatt metlu le. Eżatt. Ifhem, u di fil-verità il-pupi, ħanejdu hekk, is-soċjetà ddeċidiet li tagħmilha tal-girls jew il-karozzi huma tal-boys, għax fil-verità huma ġugarelli li tista' ssib il-kreattività. U jina għanna per eżempju bġili meta jaqbdu pupa nkunu ximkien bita romiko, tiskanta jibda jiġi dak ċertu stint. Mela, mela, illi mela. per eżempju d-dar għax mandom għax ma naraħħiex, għax jilabu. Meta jkollhom ġugarelli differenti, meta jkunu esposti għal ġugarelli differenti, Ishom jitgħallmu, jilagħbu b'affarijiet differenti u joħorġu l-kreattività tagħhom mod differenti, ishom ikollhom skills ġodda. Id-dinja nbidlet, jiġifieri llum hawn irġiel joqogħdu d-dar bit-tfal u l-mara taħdem. Vera.
Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu b'dil-mentalità għax tal-boys u għax tal-girls hu. Illum m'hawnx nisa jsuqu l-karozzi. Ekku.
Illum minn kollox issib hawn nisa inġiniera u nisa mastru taxxi. Jiġifieri llum Ma tistax tħalli tagħlaq it-tfal ġobha bil-qisha tal-antik, ejja ngħidulha hekk, li jiena li injoranza l-kelma.
Jiena ħadt gost illi kien hemm persuna bħalek li qajmet kuxjenza fuqha din. Il għaliex anke meta għadda minna t-tifel tiegħi l-istess fażi u jiena nemmen li kważi kulħadd jgħaddi minna. Eżatt.
Just jekk tħallihx Jisu, you shut it, you shut it out jew le. Jena kelli minn ġifiri minn close tijaj ta' jgħid li kiku imma nixxiolux. Għaliex imma? Nixxielu karozza għaz bistoġbu. Jek mux ħatoġ bux xħaj, mux ħajħu pieċir. Jena t-tifel liktar li narax, peress li jħob ħafna Disney, Disney films. Eżat, eżat.
Karozzi.
Eżempju, jekk ra Cars, riet ta' Cars, imma xrajna l-film. Għax ra l-film. Toys jassoċjom mal-films, mhux tip ta' tifel li ħadd ixxilu trakk jew tixxilu baby, għax avolja l-babies nassoċjom mal-girls, jiena len imbagħad baby ma toġbux biex jilgħab bil-baby, bil-pupa pupa. Iktar il-characters ta' ma' Disney, ġifieri ara kemm iktar bla sens li kieku jien ma ħallejtux. Eżatt, eżatt. Ġifieri bla sens huma ma tagħmilx sens li inti ma tħallix tifel bla ħażen ta' xejn jilgħab biex irid. Jekk jiena nidħol ġo t-toy shop u t-tifel l-ewwel li ma jmur tal-girls, għalxiex għandi nixxielu tal-boys? Eżatt, hekk hu, vera. U togħġobna ħafna wkoll il-toy rotation li tagħmel. Jiena nara taħdem ħafna. Ħafna ħafna, vera jifirħu u jisom u jkunu toqis li diġa għandhom. U jinsewhom.
Jinsewhom u kważi jerġgħu jiġu jisom ġodda. Mela, mela, mela, hekk tiġi, hekk jiġu. Jiena dik dejjem hekk kont nagħmel minn meta naħseb kellu xi formant kien għadu vera fil-bidu. Kont indaħħal ftit u noħroġ dejjem inaqilbu. U taħdem, ħafna taħdem. Vera taħdem.
Tħossok li tgħin ħafna ġenituri? Nixtieq.
Nixtieq. Jiena naħseb l-ikbar sodisfazzjon ta' xogħol tiegħi hu li jibatuli ħafna nies li mhux iħossuhom waħedhom mhm. li jiena fl-aħħar mill-ħar nitgħallem ukoll jiena lajn kif dejjem ngħid, jiena lajn psychologist, lajn tabiba, jiena mjien xejn, jiena ġast inħobb naqra ħafna, inħobb nara ħafna videos u nisma' ħafna podcasts fejn jidħlu tfal parenting u hekk, jiena bix-xogħol tiegħi lucky li niltaqa' ma' ħafna nies professjonali li jagħtuni ħafna u jiena nipprova naqsam dak li li naqla jiena naqsmu ma' ħaddieħor biex jitgħallmu iktar parents minn dak li nitgħallem jien mingħand professjonalisti wkoll. Professjonalisti. Professjonisti.
Professjonisti. Nazzjonalisti.

Fażi tgħaddi wkoll li parents jiġġieldu tripplu meta jkollhom it-tfal. Normali li tħossok li ħa tissepara kull ġimgħa, normali. Ġifieri dik jien li li l-ikbar sodisfazzjon tiegħi naħseb tax-xogħol, li ngħid li aħna kollha l-istess u mhux vera li hawn tfal perfetti, mhux vera li hawn tfal. Jiena dik togħġobni ħafna ħafna fik u qed ngħidilek mhux għax qiegħda quddiemi. Il-fatt li iġġib ħafna r-realtà kif inhi. Fis-sens għalkemm inti fuq social media ma tiddejaqx pereżempju tgħid li inti rrabjat jew l-lum ġlis mar-raġel jew l-lum għandha darba daħħalti għamil tirril. Tar-raġel, meta tidduna l-raġel li tidejqek għax ikun ġej il-period. Huma affarijiet li huma vera. Imma forsi ħanidu hekk. Ma qdux nitkellmu fuqha barra. Taf ngħidlek illum sirna ngħixu ġo dinja mhm. li kulħadd jipprova inti it's automatic ta' ġifieri jiena meta t-tifilet tiħtentru mhux ħanqbod il-mobil nħu video. Imma nammirak li titkellem fuqha wara. Eżatt, ħa titkellem fuqha, imma inti la. Le ovvja, dak il-ħin jekk inqabad il-mobile naħseb ingaraħulu waqt entru bir-rabja dak il-ħin. li m'għandux social ma jużax is-social media kif nużax jien. Mhm. Ħa jitfa' ritrat meta ħareġ. Eżatt, eżatt, eżatt. Ħareġ jiekol u ħaritrat, ġifieri Aħna qed naraw il-ħin kollu l-affarijiet is-sbieħ. Eżatt, eżatt.
Inti jekk m'għandekx biex toħroġ illum għax qiegħda broke, mhux ħa titfa' ritratt u tikteb jien qiegħda broke ma ħriġtx. Eżatt. Jiġifieri tant qegħdin esposti għal affarijiet li huma sbieħ li kultant qegħdin ninsew illi n-normali mhix dik Eżatt, u dik dik li nara xi ħaġa sabiħa. Prova
nati, per eżempju, sirt nara ħafna kemm sirna li jisu il-ħin kollu ridu nonfqu, il-ħin kollu ridu noħorġu, il-ħin kollu ridu nordnaw it-takeaways. U kulħadd brok, mhux ovvja ma. Kif jista' jkun ma nkunux brok jekk inti ma jistax ikun tordna kuljum lunch u dinner takeaway? Mhm. Ma jistax ikun. għax ma tagħmilx sens, ovvja li ħaton fuq iktar milli tmur tagħmel xirja u ssajr id-dar. U meta ngħidha, nirċievi ħafna messaġġi lura li qishom huma qas jirrealizzaw tant kemm daħlu f'dil-bubble li qisha n-norma ġiet li jien immur ix-xogħol u nordna takeaway. Fimt? U jisni ġil nirċivi messages li kważi n-nis jistħu li jieħdu l-lunch mid-dar. Ekkont ħanajd li.
sens. Għax naħseb anka li per eżempju, jek id tara trend għaddejja, tgħid mela jiena kan kun differenti, jisni miex ħan blendja ma trend Jiena jiena jibatu li mhux nies jibatu li brands per eżempju biex naħdem magħhom daw ta' takeaway ta' delivery għasadni naċċettom. Għax inħoss li jien m'għandix noqgħod nuri li aħ, it's normal li noqgħdu nordnaw il-ħin kollu t-take away għax it's not normal. U m'għandniex għalfejn nġibuha normali dil-ħaġa. Għax sa, jien għalija s-sabiħ tiegħi u l-valuri tal-familja huma li nasal id-dar insajjar lit-tifel sajjartlu wara l-iskola, dik is-sabiħ tal-familja u m'għandhiex tiltaq, tinqata'. Bil-ġem kollu ta' xogħol, xort għandna nsibu sija u għajam it doesn't take a lot of time mhm. biex tagħmel ikla flaxija d-dar. M'għandekx il-fejn sajr pranzu ta' barra minnaw. Ma mhm. kemmu sabiħ li sajjart li t-tifel kiel mill-li kelli sajritlu jien dawk il-memorji tiegħi pereżempju tan-nanna u tal-mami. Eżatt. Kienet sajjar tajjeb li tħalt id-dar briħat fuq tikel mela li ġibna take away kuljum bla sens. Apparti l-flus. Kif tidhom iservuna l-flus imbagħad? Jien anke għat-tifel ngħallmu jekk ħriġna u l-Ħadd ħriġna flaxija le ma nġibux take away. Issa forsi nistgħu Mhm. Imma mhux punt li tista, mhm. it-tifel tgħallem illi le mhux inti l-ħin kollu ton fuq il-flus bla doċ, xit-tifel ma tafx x'ħa jkun jaħdem jew x'ħa fi x'ħa tiġi inti ħajtek mhux dejjem hawn. Forsi niġu f'punt f'ħajjitna li inti m'għandekx biex m'għandekx x'ton fuq bla doċ. Mela inti m'intix ħa tħossok daqshekk ħażin x'ħin tiġi f'dak l-istat. Hekk hu, vera, vera. Ġifieri t-tfal u anke aħna stess, mhux it-tfal biss għax fil-verità t-tfal ma jafux. Jiena t-tifel jekk ngħidlu xi trid tiekol, wis probabbli ħa jgħidli għax sushi mbirik Alla sirna issa, mhux McDonald's jew Nuggets li jiġik 30 euro dak mhux fajf. U nari u nagħlmu u ngħidlu anka fil-ħodu qabel l-iskola badni għadrawwa li morru nieħdu kafe. Mhm. Darba minnhom qegħdin hemm il-most qed nieħdu kafe wet. Kemm bla sens li qed niġi nieħu kafejn 6 euro fil-ħodu għax ħod ċoklitu kafejn. 6 euro jew 5 xi ħaġa. Bla sens li t-tifel qed indarriħ li da jarani kuljum inħallas six euro biex ħadna kafè meta d-dar għandi l-magna nista' nagħmlu d-dar il-kafè. Allura x'għamilna? Bdejna ngħidlu l-kafè ma nieħduhx kuljum, m'għandniex għalfejn noqogħdu nieħduh kuljum, inġibuh mid-dar, il-hot chocolate u l-kafè u noqogħdu fuq bank u xorta qegħdin hemm. Ma dik hija xi ħaġa sabiħa ferm, eh? Sabiħ! xi ħaġa għalih xorta u jiena jdejjaqni jekk it-tifel ikun bilfors irid imur hemm. Jien dik ma nistax għaliha, allura nipprova ma nagħmilhiex regolari u ma nagħmlux dejjem għaliex jien it-tifel bilfors il-ħadd irid take away. Inħobb naqbiżielu kultant għax li tiġi rutina li isna bil-forz iridu nagħmluha le għaliex bil-forz. Jekk illum ħriġna fl-offsinar, flaxija ma nġibux takeaway, insajru toast jew nagħmlu xi ħaġa żgħira. Fhimt? U dawn l-affarijiet is-sempliċi tal-ħajja m'għandhomx jintilfu. Li inti poġġejt fuq bank u ma ħadt kafe mkien, imbilli mdawra bil-kafetteriji u poġġejt fuq bank u fuq it-suntier tal-knisja u qgħadt tieħu kafe li ġibt mid-dar, mhix xi ħaġa tal-mistħija. Jew xi ħaġa li. Xorta xtrajtu ma xtrajtux. Kważi jisbaħ.
Taf kif? Vera. L-affarijiet is-sempliċi qed jintilfu. Din nipprova. Ħafna.
Ġieli niltaqgħu ma' nies aħna jgħidulna hawn Malta m'hawn xejn x'tagħmel bit-tfal, ħlief restaurants ma neħduhomx imma inti qed tagħżel hekk sorry. Li toqgħod tiħodhom ir-restaurants? Tista' tmur ta' għali, tista' tmur il-Buskett, tista' tmur mixja, hawn tant mixjiet sbieħ Malta fejn tmur bit-tfal, inti qed tagħżel li tmur ġo restaurant għax Hekk ġejna s-soċjetà li t-tfal bilfors iridu jmorru indoor play area u mbagħad hike ma niħduhomx għax nibżgħu li jaqgħu għax jitħammġu. Bla sens. Aħna qed nagħżluhom. U llum iżjed importanti hikes u hekk għaliex ħafna nies m'għandhomx il-ġonna li kienu jkollhom tan-niet. Toħroġ iktar l-immaġinazzjoni tagħna, t-tfal jitgħallmu jilagħbu bix-xejn, mhumiex qegħdin ġewwa, mbagħad noqogħdu nqirdu bil-mard. kulħadd jaqbel ġo xulxin hemm ġo dik il-ball pit mm. taf kif.
Eżatt, eżatt, eżatt. Eh, daw l-affarijiet jiena nħobb nurihom għax nħobb li isni forsi nħajjar in-nies jagħmluhom iktar.
Ħan semmi għax naħseb li din eh, importanti għax forsi mhux kulħadd jifema u l-lum il-ġurnata li ġi l-intella xi storji sin xin tibda tasar ma jkunx hemm ħafna ħin mill-ġurnata. Inti għalkemm ittella' ħafna stories mal-ġurnata, fil-verità ma tkunx qed turi l-ġurnata kollha. Jiena dejjem ngħidilhom li taraw ikun kwarta. Għax jekk tasarhom dawk il-minuta kwarta tiġi. Taf kif? Ovvjament dik il-minuta ġieli jkun fiha ħafna xogħol ta' editing sewwa. Eżatt.
U ħsieb. U ħsieb. Biex taħseb x'ħatajt u dejjem irrid nara vera jiena jiġruli ħafna affarijiet. Jiġuni eżatt u jkolli xi ngħid. Imma tittaħseb u Trid tara x'ħa tgħid, ma nkunx iridu jiġi kollu riklami l-ġurnata, so wisek tit It's content creating, ġifiri inti mux imbilli tara u tgħid ma nagħmlu xejn. Għalek, għalek xaqt għalek li kif edha unnek. Illa li xi hawn misconception u ma mhux kemm tintefa' qudiem il Jiena ngħid, jiena kont naħdem mis-seba ta' filgħodu sa' seba ta' flaxija ġo selon kelli nail selon jien. U kont ngħajja b'dari u b'idejja, illum ngħajja mentally, ma ngħajjax physically u ngħid kemm hu agħar issa x-xogħol milli kont, li forsi ħafna nies jgħidu li mhux xogħol, imma jekk inpoġġi fuq is-sufan, ħa naraw film jibda jtektek moħħi ħa nirrispondi l-messages għax ibatuli n-nies u rrid nirrispondihom, x'ħa nivvinta biex nagħmel reel ġdid, jiġifieri fih ħafna xogħol. Ħafna. U kif jirnexxielek, jiena naf li inti li t-tifel kemm jista' jkun tqassamlu ħafna l-ħin li jilgħab bit-toys u ma jużax ħafna teknoloġija kemm jista' jkun biex ovvjament il-kreattività tiegħu tħalliha tikber. Kif jirnexxielek tqassam anka inti l-ammont ta' ħin li tuża fuq il-mobile? Mela, jiena nemmen ħafna illi Hemm ħin u ħin mat-tfal. Jekk jiena npoġġi mat-tifel fuq da sufan u noqgħod intektek bil-mobile xorta da fejn it-tifel ma minix qiegħda mat-tifel. Ma minix qiegħda preżenti teknikament. Jiġifieri jiena nipprova u t-tifel sar jgħidilna ġieli inti kulħadd uman, ġieli t-tifel qed hemm u jien u r-raġel qegħdin intektku bil-mobile. Jgħidilna intom miegħi qegħdin Għax mhux qed narakom miegħi, neħħu minn hemm dak il-mobile. Anke kħa naraw film, kif naqbdu l-mobile jgħidilna no mobiles u jkollu raġun. Mhm. X'ħa tara l-film tek-tek fuq il-mobile minn x'tara mat-tifel. Eżatt, eżatt.
Jiġifieri nemmen ħafna li skont x'tagħmel mat-tfal. Issa jiena xogħli huwa lucky in a way illi xogħli nista' nqasmu kif irid jien. Eżatt. Sewwa mhux kulħadd mhm.
jista' u nifhem il-kulħadd x'kien tkun xogħol sal-ħamsa Ma tistax tqatta' l-ħin li nqatta' jien mat-tifel jekk jiena xogħli jippermetti li nista' kuljum nagħmel sassatej xogħol u mis-satejn hemm nipprova noqgħod mat-tifel kemm jista' jkun u mbagħad ħalli jkun qed jara film u nerġa' mmur nagħmel biċċa xogħol ta' jew nagħmel xogħol tal-laptop ngħidlu jien ta' fuq id-desk xorta nkun qed naħdem imma nista' noqgħod iktar mat-tifel. Imma jiena ngħid li jekk taqbad għaxar minuti kuljum U din mhux qed ngħidha jien, nara ħafna view, videos u podcasts li jgħiduha ħafna. Jekk taqbad 10 minutes biss mat-tifel, tneħħi l-mobile u toqgħod 10 minutes tilgħab mat-tifel that is enough for a child. Jiġifieri 10 minutes tridux tgħidu li le, kulħadd għandu. Jien ġieli pereżempju waqt li qed jinħasel, naqralu ktieb u qed jinħasel fil-banju. Ten minutes għaddiet f'sekonda. Mat-tifel li għamilt ten minutes miegħu kemm jien u kemm missieru it's more than enough naħseb. Għax hu jkun ħassu importanti jgħid tara mal-ġurnata l-mami wafqet kollox. Eżatt.
U tefat l-attenzjoni kollha fuqha. Bħala omm, x'pariri tagħti lil dawk li dalwaqt jibdew dan il-vjaġġ?
Mela naħseb l-iktar ħaġa li tweġġani llum fuq il-parents li nerġa' ngħid ta' ma tagħti tort il-ħadd. Però jekk ħa nġibu tfal fid-dinja ma nġibuhomx biex irabbuhom in-nies. Huwa sabiħ tant jikbru malajr it-tfal. Dakinhar rajt video u vera kien jagħmel sens. Jekk taqbad il-ħajja ta' bniedem inti, kemm għandek mis-snin kollha ta' ħajjitna, kemm għandek meta kont tifla? Ten years. Eleven, twelve, u ara kemm għandek sa sixty. Jiġifieri ara kemm hi żgħira, żgħir iż-żmien li t-tfal ikunu tfal. Jiġifieri ingawduhom kemm nistgħu. U ngawduhom vera kulħadd xogħol sal-ħamsa kieku ħadd ma jġib tfal naħseb għax ma nistgħux. Imma nipprovaw inqassmu l-ħin li nagħmlu l-ħin mat-tfal. Jekk ġie weekend mhux nerġgħu futbol, swimming, żfin u qas qrajthom it-tfal. Wara l-iskola avolja qed tonxor prova ġib it-tifel miegħek jonxor kemm jista' jkun biex inti xorta qed tgawdi t-tfal. Qed tgawdi t-tifel u qed tgħallmu fil-verità wkoll. Qed tgawdih, qed tgħallmu kemm jista' issa mhux ħa noqgħod ngħid x'għandhom jagħmluli għax min ħa. O le mhux hekk. Imma ingawduhom kemm nistgħu. U la joqgħdu jgħidulna terfgħuhomx babies għaliex min, jikbru tant malajr x'ħadna billi qgħadna nerfgħuhom. comfort huma jiġu iktar close tagħna mhux vera li jiġu imwaħħlin miegħek għax terfagħhom meta jkunu babies. Le dik dik hawn teoriji jew xi attachment theory li anzi tproves it's wrong. Eżatt, u li jorqdu magħna jien pereżempju di kienet tistressjani ħafna naħseb kiekollok tgħidli x'għamilt ħażin fit-tfulija tat-tifel ngħidlek li ħallejtu jidħol f'nofsna. Tagħna jew f'nofsna għadhom jorqdu. U mbagħad nibda ngħid imma da daqt jikber. Da, mhux taf ħaj- kif. mhux ħaj- aħna U qed nirraġunaw jiena u fl-istess r-raġel. ħin Inħossni guilty imma x- torqodx komdu, issa jiena li qed jikber. Ma torqodx komda, il-verità. Ej. Allura issa rġajna bdejna minna. Rġajna bdejna li ħanerġgħu nibdew norqdu fis-sodda taf kif. Dejjem hekk sejrin. Imma mbagħad xi naħsibha ngħid dat-tifel mhux daqt jikber. u ma jibqax waħdu. Darba jkunu żgħar, darba jkunu żgħar. Ġifieri naħseb dik l-iktar li ngħid jien biex ingawduhom kemm jista' jkun. U ngawduhom kif għedtlek, anke jekk ħadd waslu l-iskola, mhux ma tgħid xejn, jekk ħa nwaslu jekk ħa twaslu l-iskola, tixgħel forsi diska u toqgħodu tkantaw jew issaqsih jew titkellem. Illum hawn għexieren x'tagħmel, aħna milux tal-Halloween. Bdejna nsibu l-podcasts li jgħid l-istejjer tal-biża' lit-tfal. U bdejna narawhom fil-karozza. Nismgħu stejjer ġol-karozza. Tista' tagħmel intu sejjer l-iskola li tisma' storja mat-tifel u t-tifel qed tikbirlu l-immaġinazzjoni. Tista' tagħmilha qabel torqod. Tista' tagħmilha qabel.
Ġifieri hawn ħin, issib ħin jekk trid biex it-tifel ikun miegħek, x'anke jekk ħa ssajjar, jista' t-tifel jiġi miegħek jgħinek. Aħna hekk trabbejna msomma, ngħinu l-ommi tqaxxar il-affarijiet. So forsi issa tiġini naturali li nagħmilha. Imma hekk, hekk naħseb l-iktar li ngħid jien. Imma affarijiet sbieħ, tax anka per eżempju jien nafek qed jgħinek isajjer, fil-verità jitgħallmu ċertu life skills u ċertu motor skills. Eżatt, eżatt.
Anka li per eżempju jitħamġu ftit, se kemm qed issajjar, huma affarijiet. Anka li jitħamġu.
Għaliex inti għandek m'għandekx you enjoy the moment għax ħa titħammeġ il-ħelwa. Ma jibqgħux jiġu wara sitt xhur it-tfal il-ħwejjeġ, ġifieri billi tarmiħ tliet xhur qabel jekk ikun it-tebba ma jkun ġara xejn ħażin. Għax xorta ħa tarmiħ daqt. Ġifieri you enjoy the moment jekk qegħdin hemm u x-xarra puċċappa żbittajn so what? tgawdi l-mument. Vera, proset. Jina ħna laqbdin. Għax ġili smajtek tejda u għetta u kol. Jiena ma jiena xejn. Vera. Mamma ma nifilħek xejda.
Ma mux vera. Xelwa, ma tiflaħni xne. Ħanejdlek għalfejn. Illa li inti fil-verità kważi med Il-fatt li int tiġi li tispjega ċertu affarijiet li titgħallem inti mant professjonisti fuq is-social media b'lingwa li jifhimha kulħadd, anka mhux b'ħafna ngħidu hekk kliem tekniċi, tkun qed tgħin in-nies li ma jifmux dak il-kliem tekniku Jifmuhom dawn l-affarijiet. Jiena ngħid mjien xejn għax fil-verità mjien ħadd eżin. Inti danita.
Mhux hekk u inti u inti ta' bambinelli. Mhux xort inti ħadd. Is-sens li jiena mjien ħadd li m'għandekx għalfejn tiġi tkellimni jekk rajtni barra. Jiena mjien ħadd li eżin Jiena nagħmel dax-xogħol, nagħmlu minn qalbi u nipprova nagħmlu mill-aħjar li nista' imma inti tagħmel xogħlok ukoll li tagħmlu tajjeb ħafna u tgħin żgur il-ħafna. Qed tifhem, ġifieri b'dak il-mod jiena m'jinħadd għax forsi hawn min tikbirlu rasu għax ikun sar famuż. O le, le, le.
Imma vera ta' xi nisimak, naf li tgħidha b'dak l-ispett u nibda ngħid, ja ħassir għadha qastaf kemm tagħmel kemm tagħmel xi kultant vera inti tkun għalik xi ħaġa li tagħmel ta' kuljum. Jiena taf xi ngħid, jiena xogħli jidher. Jiġifieri jiena bħala parent pereżempju, kulħadd jgħidli kemm tagħmillu tajjeb it-tifel, imma ħafna mill-parents jagħmlu l-istess xogħol li nagħmel jien imma mhux jidher. Jiena xogħli jidher. Jiena xogħli jekk qed ngħin in-nies qed jidher. Inti jekk tajt il-mediċina ġol-farmisi u fejjaqt bniedem, xorta għamilt tajjeb daqsi, ma ma jidhirx. Eżatt, eżatt, eżatt. Tifhem, ġifieri jien ġieli għalhekk qisni kważi ninħaraq li jiġu, per eżempju, ġieli jiġu n-nanna u t-tifla bit-tifla tat-tifel. Kemm talmu tajjeb, kemm ta' Inku ħanej, mux ġieli nejdilom, mux anka t-tifla tijak għajm xur li tamel bħali. Inti għax tara li li namela ta' kull-jum. Edha najn b'dal mod li jena etnuri xet namel biex dak li kun jitallem. Imma fil-verita, kulħadd jagħmel l-aqwa li jista' tfal. Ġifieri kulħadd ikun the perfect version of mother tfal tiegħu.
Fimt, ġifieri għalhekk ngħid jien jien xejn f'dak il-mod. Tajjeb, les.
Tagħti valur illi orrajt forsi mhux ġej minn background ta' xi università. Sewwa, imma tagħti valur tal-ħajja ta' kuljum. Eżatt. Illi xorta ikun utli għal ħafna nies, fil-fatt dik kienet l-għan tiegħi li stidintek hawnhekk għax naf illi.
Tant ieħor.
Ħad gost li sirt naf ikun raġel. Għax daqsna jgħid. Għetlek eh?
jiena, għetlek. Ajma, grazzi ħafna ħafna telli ġejtu u samt miegħek ukoll l-esperjenza. Thank you, intom u proset.